miade be, Nɔ ɖeka kplim míado dza na míaƒe nufialagã, eyime wòagakplɔ mí bɔkɔ míage ɖe dekɔnua me me tso mɔnukpɔkpɔ ya ba nyim na tɔgbuiwo, mamawo, sɔfowo, hunɔwo, hanunɔlawo katã, nenema kee nye hameviwo katã le sɔli ɖe sia ɖe me, tɔgbui Dza, dza, dza. Dzago Aƒemetɔ o, wo dɔ nɔvi nɔvi o, o li. e, Atsunyɛ shi o, Wo dɔ ko shi o, o li. Tsia mí o, Wo dɔ agbo ŋu o, o li. Agbo ŋu fia o, Wo dɔ e, fia mamlɛawo o, katã. tsi mí tsi ɖe agbe. Akpe. A, Ɖeviwo ɖe? Wo dɔ. Eklu, Wo f, ko ef, shi o, wo dɔ. Dzatuo, Wo fɔ. tɔgbuiwo, Wo dɔ. mamawo, O li. gbo ŋu fia, E dɔ. mí dɔ nyuia? Mí dɔ. Akpe, akpe. Ŋkeke agade. Ŋkeke le gbe mexa folo. Ŋkeke ade ga me do. Ega me va do. Egbe ga nye adzoɖa tɔxi yi ke le be mia ga le ŋku ɖe nu ɖeka eve ŋu. Nyateƒe eyo la la maze mɔ ŋgbe kpɔe ado gbe tɔxi na ame ɖeka eve. Eye gbe ame do gbe ne tɔgbi te ŋu kpo aza dagli. Tajeʋu tɔgbi. Aglo ŋu, eya medo gbe na wò tɔgbui agbe sia nakpa. Medo gbe na mi kple miaƒe zikpuitɔwo keŋkeŋkeŋ, eye medo gbe na mamao mamaʋanawui wò nye gbodoname. Mama e, kekelifia wò nye gbodoname, high priest wò nye gbodoname le ŋdia. Nenema kee medo gbe na ʋetafiawo katãkatã. Medo gbe na dzodzefiawo katã be, Ee, dzodze, enyo ŋutɔ. Enyo edzi le mia shi. Dzodzetɔwo dzi le mia shi. Wo miwo xɔ wo gbam hã ɖeko mia li. edzi le mia shi ŋutɔ. Eye. Abu. O dzodza va zu gɛ ɖe. Dzodza va zu gɛ. Dzodza koe va le gbadza. Emɔ dzi koe va keke gbadza ko. Menya afika to ge le o. Ɛ ne ne ne emɔ ɖe dze tɔ fia ɖe ne bu be fima ye to ge kaka eto teƒea ŋgɔ hã o. Ehɛn enyo ŋutɔ enyo ŋutɔ. Eme nye du ƒe tsitsi. Enyo. Mawu ɖi be míeda akpe na Mawu be me sia me se egɔme yi wòte ŋu dzi yim. Nenema kee medo gbe ne, ɛɛ, avefiawo katã eye medo gbe ne tagbafiawo, tɔgbi, ɛɛ, adogo, agbalẽkpɔ, medo gbe na wo tɔxee eye medo gbe na aʋadada Bataku, medo ŋugbe ne Mama Sokae ɖi, medo ŋugbe ne Foundation of Christ Ministry International tɔwo katã, nenemake medo ŋugbe ne Osɔfo Ossou, medo ŋugbe ne wo tɔxi, eye medo ŋugbe ne ɛɛ Ekumashi Takpawa Megashi Kpokploɖo Tsamigã Sowu le Avajigo, medo ŋugbe ne wo kakakaka, miawoe le dɔ dzi. Nyawoe fia dɔwo wɔm. Nenema kee medo gbe na avenɔfiawo kekekem, eye tɔgbuia dzohlo nye meŋlɔ wo be o, medo gbe na wò tɔxee. Ẽ, afi ƒe fiawo, medo gbe na mi kekekekem. Tɔgbui adrakpanya mahe ɖevi vimanyeŋuwo be yewoahe togba le, medo gbe na wò tɔxee. Nenema kee medo gbe na, ẽ, tɔgbui alagbo, aʋadada alagbo, medo gbe na wò le afi ƒe ɖaa. Ẽ, tɔgbui, ẽ, awusu, Awusu pra, taku pra, dziŋu eve medze adzi gbe ɖeka o. Medo gbe na wo kakakaka. Miawoe le dɔ dzi. Adzo ɣi medo gbe na wo. Medo gbe na afi ƒe fiawo katakatakatakata. E, tɔgbui ametume, ho nye gbedoname le ŋdi ya. Medo gbe na wò tɔxii. Ho nye gbedoname kple mama, e, Atoishi, medo gbe na mi katã. Miawoe miele avu me. Miawoe le dɔ dzi. Tɔgbui Soglo, ho nye gbedoname. Miawoe dɔ wɔm. Ɣi ne mezɔ ɖe ŋgɔa,

Kɔblawo kae medo gbe na wo kakaka, eye medo gbe na emɔtɔ habɔbɔ etɔ̃ ya katã le tadzieƒua? Medo gbe na woƒe akametsiwo kekekekeŋ, eye medo gbe na woƒe dɔsrɔ̃viwo, medo gbe na woƒe dɔfialawo katã, medo gbe na mi. Nenema kee medo, nyemeŋlɔ, e, Alhasen kple Fuseni, nyemeŋlɔ mi be o. Medo gbe na mi kple mia srɔ̃wo keŋkeŋkeŋ, miawoe le dɔ dzi. Ɛ̃, egbea aganye adzoɖoa mí agage ɖe edɔwo gbɔ. Gake ne nye medo gbe na amewo vɔ nye medo gbe na ŋdɔkutusrɔ̃ o, ke medzem o ɖe? Ɖe ele be mado gbe na nye ŋdɔkutusrɔ̃wo katã? Eme ɖe mea? Oo, dzogbede! Ekpɔe, ekpɔ atsi ma ke dzona ɖe atsi dzi ɖe. Atsi aɖe dzena ɖe atsi dzi. Ao, ya menɔa anyigba o. Ye mí yɔna be logblo tsi. ebe ye gbe de ede be ye tre gbegbe ta ne mie gbiem ɖeka ɖeka nye ame tre mi gbegbe ya wo kpe mi ho ho ho ho ho ya mia zɔ ɖe ŋgɔ enyi tsɔ ye mie do gɔa mie ƒo ŋku ɖe esrɔ ɖeɖe kple srɔ gbegbe ŋu numawo ŋu mie ƒo ŋu le mia zɔ ge ɖe ŋgɔ le ŋdia akpɔ be nuka mia gakpɔ nenye be mie ƒo ŋu tso srɔ ɖeɖe ŋu yi esrɔ̃gbegbe hã míeƒo nu tso eŋua, nu vevi ɖeka li wòle be míalé ŋku ɖe eŋu yi ke nye míaƒe ʋuwo ƒe kɔnyinyi ye nye etoŋunana kple lɔxoŋunana. Etoŋunana. Biabia lae nye be, nu ka tae wonaa to ŋu ɖo? Nu ka tae wonaa lɔxo ŋu ɖo? Aha. Le blema mea, nenye be nèɖe nyɔnu le aƒe aɖe me yi etowò ku alo lɔxowò kua, ele be srɔ̃wò nayi kua teƒe. Eyi wòyi kua teƒe ale be wodea vixɔ. Ele be wònɔ vixɔ. Le ɣemaɣiwo ko ele be nàdzi ŋu ava ƒo ŋu, adzi ŋuƒohawo ava ƒo ŋu na wò, woadzo ga na wò, nàɖi le avixɔ me. Nenye be mète ŋu va ɖe srɔ̃wò le avixɔ me o koa, etsi avixɔ me ta woate ŋu atso ŋuti bubu nɛ akpa sesẽe woaɖe. Ta ehiã be, ii, ne srɔ̃wò kua, nàfa kple srɔ̃wòa. Ne srɔ̃wò nɔ e dada ku, srɔ̃wò fofo kua, ele be nàfa kplii. Ele be nàfa kplii. Fafa kple ame ame srɔ̃a ye nye e e e to ŋu kple lɔxo ŋu yi ke míenana. Egbea ɖeko mese ge kpuie, nyemeyi ŋgɔ yi go hã. Nenye be wòlalaa biabia nenye be nenye be míeto ŋu na ge alo míelɔxo ŋu na ge. le míadze gɔme tso lɔ̃xonunana. Me kae xɔna nunana ma? Nunana yi ke nye lɔ̃xo ŋu wonana, yi ke nye e, e, lɛta yi ke míegblɔna be wowɔ eme ɖe ge le avixɔ me. Ii, ele be ne woɖe wo ge le avixɔ me, ele be woadze amewo woava fa kpli wò. Gake fifia megale nenema o. ta kpuie kɔ, ele be nàwɔ lɔxonu. Lɔxonu. Lɔxonunana ma ɖe, me ka tɔ wònye? Biabia ɖe nye be, nenye be wòle nenema be míegbɔgblɔ be me ka tɔe, ŋutsua tɔe, srɔ̃tɔ tɔe loo, srɔ̃fofo tɔe loo, alo nyɔnua fofoa tɔe loo, alo nyɔnua dadaa tɔe. Mhmm ne mo le ma nu mawo ŋu mie ŋku le ge ɖo kpuie koa ne nye be e ne ne ɖe srɔ le aƒe aɖe me ye lɔxo wo kua ele be na vɛ ɖi lɔxo ele be na vɛ ɖi lɔxo ale be lɔxo ɖiɖia enu yewo ke wo ɖia lɔxoa etso teƒe yi teƒe. Ele abe dukɔdukɔ kple eƒe koklokokoe. Asibu, asibu metre medoa ŋu le asibu me o. Nenema wòle ma. Ta dukɔ ɖe sia ɖe kple eƒe nuɖoanyie. Le míaƒe nutome afii ya, ele be nàvae ne e, e, nui miliɔn wɔme ewo, yi ke nye one thousand, ne lɔ̃xowò ku, nàvae, nàvae fa avi kple srɔ̃wòa, Natutu aɖatsi nɛ. Natutu aɖatsi ne srɔ̃wò kple ten thousand. One thousand, one thousand, ʋe million ɖeka ɖeka ɖeka ɖeka wɔme wo. Ema yomea nakɔ ahatukpa wɔme eve akpe ɖe ŋu. Nenye be edo ɖe ɖe tso gbɔwòa, yi nye ma. Ne do ɖe ɖe metso gbɔwò, wòzu be ƒometɔwo ɖe doa, edo ɖe hea xe ge atukpa ɖeka, ele ahatukpa wɔme etɔ̃ nakpe ɖe

Ee, zi geɖea menye nyɔnuwo nyɔnuwo tɔ le vovo. Nyɔnuwo tɔ le vovo. Ŋutsu ŋutsu yi ke va ɖe srɔ̃ ɖe aƒea mea yi va ɖe ame yi nu gbea ƒe vi nyɔnua ya ƒe ɖoɖoe ma. Ta ne nɔ lɔxo kɔ le be naɖe do ne lɔxɔ. Yes. Ekɔe de eme. Ta ne me e, e, va kpɔ do aɖe ƒe oa, ele be nàxe tukpa ɖeka adɔ ye ko ne doɖelawo. Ta ele axa tukpa tɔ̃. Aha. Ne nèxe nu ma vɔa, ele be nàwɔ nu ka? Na adzi ɖu wɔda ne lɔxo o. Ta míexɔ ɖu tukpa ɖeka. Teƒe aɖewo xɔ ɖu kpa, tukpa tɔ̃. Na wɔda ne lɔxoa. Aha. Yi nye aɖatsitutu ne ame srɔ̃ nyɔnu. Aha. Le ɣeyiɣi aɖe va yia ne le nenema be ee, e, ŋutsu ya ke e, nyɔnui va ɖe srɔ̃ ɖe aƒea me. Nyɔnui va ɖe srɔ̃ ɖe ŋutsu ɖe aƒea me ye lɔxɔ kua le ɣeyiɣi va yia exena gama ƒe afã miliɔn wɔme atɔ̃ kple ahatukpa wɔme eve. Wònye be nyɔnu meɖea do o ta womexaa do ɖe ho. Nene mɔlɛ ma. Womexaa do ɖe ho. Tɔria. Womexaa do ɖe ho. Gake ŋutsu wɛ la, ele be woaxe do ɖe ho. Aha. Nenye be wòlalaa, woxe nu ma, wotutu aɖatsia. Eye Esrɔtɔ eh nyɔnu ya ke eh lɔxowo ya kua eƒe nuwoe nye ma. Wo kɔkɔ ge na lɔxowo ƒomeawo. Wo kɔkɔ ge na lɔxowo ƒomeawo. Nenema ke nenye be to wò ku hã ega numɔwo ke gblege atutu aɖatsi ne srɔwò. Ke dzɔgbe biabia le nye be ke nenye be srɔ̃wò ŋutɔ ku ɖe? Ne srɔ̃wòa kua, srɔ̃wò nyɔnua kua, nyɔnuvi yiwo ke srɔ̃ e e nyɔnua dzi hafi me yiwo ke va ɖe nyɔnuvi ma ele be woava ɖi wo lɔxo. Eme kɔe. Le kpɔɖeŋu me abe ewòe dzi nyɔnuvi, ye nyɔnuvia va ɖe azaro. Ɛhɛ. Tafla tse ne megava li o, ele be nuya, azaro nava aɖi lɔxɔ. Ele be wòava ɖi lɔxɔ. Eye nuyi nage azaro le yi ke nye nuyi ma, ele be wòayi ne nuka? Nyɔnuƒomewo. Menye ŋutsuƒomeawo wòyi ge na o, nyɔnuƒomewo. Menye srɔ̃tɔ wòyi ge na o. Ɛhɛ. Nenema kee, nenye be wòle nenema be eyi ne e, e, nu yawo nyɔnuƒomeawoa, ke woawoe zã ge. Aha. Nenema kee, nenye be srɔ̃wòa ŋutɔ ku, ne srɔ̃wòa ku, ele be nàwɔ nu ka? Ɖoɖo tɔxɛ li nàɖe srɔ̃wòa. Gbã, ne mèvae bia ta o, mèɖi le eŋuia o, le ese tsi ŋu oa, ele be nàɖi le agba ŋu, abe ale míegblɔ agba ŋu srɔ̃ le afii ene. Ele be nàɖi le agba ŋu. Ne èɖi le agba ŋu vɔa, ele be nàƒle aɖaka ne srɔ̃wòa. Ele be nàto mɔzɔwu ne srɔ̃wòa. Nu mawo wɔ ge nèle ema, eye nàkpɔ gbɔ be yeɖe do ne srɔ̃a, elabe ne eve nyɔnua ɖe ƒea nu yi gblɔ go le na wo nye be, ẽ, nyɔnua, eƒe gbagbea katã ezu tɔwò. Kukua ya koe nye ƒomea tɔ. Ẽ, kukua koe nye ƒomea tɔ. Le ɖoɖo ma nua, nenye be nyɔnua ku ye ẽ, nyɔnua viawo, Evia srɔwo ve ŋu na ƒea menye ewo ŋtu yi ke ɖe nyɔŋua fio kukuma menye ewoe nua wo xɔ ge o. E, e, enya ma me kɔ. Aha. Le kpɔɖeŋ ma be azã ɖoe ɖe woawoa afi woa ne dzi vi. Evia ne dzia eve ɖe e, e, e, e, DJ. Dana boy. Eyi o dia eyi me e, e, Viwoa megava li o, yi ke nye viwò nyɔnua megava li o, ele be ɖa nabɔe na wò ŋka, naƒle aɖaka. Nenye be eɖe nyɔnua le ese gbɔ, eɖe nyɔnua le ɖoɖo ŋu ko, etɔ koe nye be wòaƒle aɖaka, ato mɔzɔwu, axe mɔtrife. Elabe ɖoɖo li nye be, ẽ, ezu tɔwò, ne kua, wɔ nusianu nàkɔe vɛ ne mí míaɖi. Ne eyia, woafia do ɖe ƒo nàɖe do. Dana bɔe na ɖe do. Eyi wònye be ye ya me ye na doa ɖe kokɔ le be wòaxe do ɖe fe. Woɖi woɖe doa ni. Eye ele be wòaxe do ɖe fe. Nenema wòle ma. Ya. Tɔgbiavi na yi dzi ama dzi be mabia be ke nyɔnu yiwo eɖe kɔ bla Egbi, eɖe kofi gbi hafi va le kɔ mi gbɔ ɖe, le goya ma me yi gbɔ o le hafi kuku ma me ma ƒe dɔdeasie nye wòaɖe do alo ame yiwo katã gbɔ wònɔa ɖo woate aƒo ƒu aɖe do ma le asi le asi. Ya, e, nenye be gɔmesesea li, yi nyɔnu ma Yi ke eh, ɖe ŋutsuwo, ɖe ŋutsuwo, ɖe ŋutsuwo, ɖe ŋutsuwo, ɖe ŋutsuwo. Ŋutsuwo ɖi. Ah, ah, ŋutsuwoe ɖi ya. Ŋutsu meɖa nyɔnu o ɖo. Ŋutsu meɖa nyɔnu o. Nyɔnue ɖa ŋutsu. Ŋutsu meɖa nyɔnu o. Nyɔnu ye ɖa ŋutsu. Elabe ate ŋu anɔ ŋutsu gbɔ adzi vi nɛ. Ŋkeke evetɔ nava gblɔ nɛ be menye viwòe ya o. Menye wòe medzi via na o. Aha. Ɖevia fofoa li. Etɔ li la. Etɔ le si. Nenema wòle ma. Ta na ye be wòle nenema. Be ee, nyɔnuvia ya nèdzi ne Azaro, nyɔnuvia megava li oa? Aha. Dadabɔae le be wòawɔ eƒe dɔdeasi. Ne ɖe va ɖe nyɔnua le azaro gbɔ le míaƒe ʋe kɔ ŋu koa, ele be Dadabɔae na adzea ɖaka, elabe mete ŋu bla ge ɖe avɔ ma kɔvi ne ƒo ma o. Ɖe ele be wòadzea ɖaka? Ele be wòadzi mɔ zɔ wu. Ele be wòadze aha wòava ɖe do. Nenye be wòwɔea, wòako nyɔnua kɔ vɛ. Ne ko nyɔnua vɛ ne ƒomewo vɔa, ƒomewo agblɔ ge be, E, wo ŋutɔ nya fi woɖe dɔa ɖo. Mí. Aha. Ee, ne wo, e, e, wokɔe de eme kɔ, ke ƒomea xe ke ɖe edzi zɔm. Ƒomea ƒome ke ko de ge wole woe amea dzi ge ke eka susɔea. Ɖe yi ne wo. Nenema wòle ma. Yata eh, eh, ne eh, eh, eh, Azaro eh, eh, Dana bɔ mete ŋu gbɔgblɔ ge be ya yesrɔ̃ ya kua, taflatsi yesrɔ̃ ya kua. Eh, yes, eh, eh, enue eh, woke nage wo la yi ke nye ye viwo woava eh, ye, ye axo nu o. Esrɔ̃tɔ mexɔ lɔxonu o. Mele be ele vevie be míanyi esrɔ̃tɔ mexɔ lɔxonu o. Ya. Esrɔ̃ enu ya lɔxonua srɔ̃ nyɔnu ƒomae wòyina na. Nyɔnua dzilawo wɔwoe xɔnɛ. Yeah. Ta nenye be e, e, nyɔnuvia ku, taflatse nyɔnuvia ku, ye esrɔ̃ va ne ŋu ma, e, e, e, e, e esrɔ̃ ƒe viwo va ne ŋu ma, nu mawoa womeyina ne azaro, eyina ne srɔ̃ƒome, nyɔnuƒome, nenema wòli yina ema. Elabe nu yi ta wòyi enema be nenye be ŋutsu ŋutsua kua, Memawo ke wogagbɔna to ɖi ge. Wogagbɔna to ɖi ge. Abe Azaro ƒe via ke enu yɛ ɖe. Dana bɔe ɖea. Aha. Nenye be taflatse Azaro megava li o, ele be Dana bɔe na wɔɖi to. Eye to maɖi go la, eye na ne ŋutsu ƒomeo. ŋutsu ƒomɔ ta ɖevi yawo ke wodzi ƒe e nunana yi ke vava gea menye esrɔtɔe xɔnɛ o esrɔtɔ me xɔnɛ o nenye be srɔtɔ ɖe abe ya xɔ nu ma enye dada le miaƒe ƒe kɔnu dzi enye dada le miaƒe ƒe kɔnu dzi Ele be míalé ŋku ɖe nu ma ŋu be ẽ, ne enye be wòdzɔ be dzɔgbevɔ̃e va dzɔ be nyɔnu aɖe edzi nyɔnu ye ŋutsu aɖe va ɖe ko kpata ko nyɔnu ya wòɖea, nyɔnua tro megbea, nu yiwo ke na ge nyɔnua via srɔ̃wo gbɔna menye ŋutsua tɔe o. Meka dzi be enya ya mekɔkɔm. Menye ŋutsua tɔe. Nyɔnu ƒomeawo tɔe wònye. Nyɔnu ƒomeawo tɔe. Elabe wobe tso vi ne vi nɔ, womebe tso vi ne vi tɔ o. Nenema ke wobe tso vi ne vi tɔ, womebe tso vi ne vi nɔ o. Ele ve. Ahan. Le go ma mea, nenye be e, e, enunanewo vavam koa, eku ɖe Le yi ke dzɔdzɔ ma yie. Ne ŋutsu kua ye wo gble srɔ̃ ɖia, ŋutsu ma evia nyɔnuwoa wo gbɔna eto ŋu nage. Evia nyɔnuwo srɔ̃wo gbɔna to ŋu nage. Ne wo ne to ŋu ma eyi ne ŋutsu ƒoma. Nenema ke ne nyɔnua ku, nyɔnua via wo gbɔna lɔxo e evia srɔ̃wo gbɔna lɔxo ŋu nage. Eye ne wo va ne lɔxo ŋu ma eyi na ŋka nyɔnu ƒomawo. Nenema wo le ma. Menye srɔ̃tɔe xɔnɛ o. Menye srɔ̃tɔe xɔnɛ o. Ne srɔ̃tɔ ɖe be yeaxɔe anye tafotafo. Ke edzi be yeatafo nyɔnuƒomao yi ke mele nɔƒo o. Mele nɔƒo o. Ewò srɔ̃tɔ, nui li koe nye be, ne ekɔ ma vea, na wò hã wò wɔƒe li nèwɔ wɔ ge. Menye viwò srɔ̃wo wɔwoe gbɔna wò wɔƒe wɔ ge o. Me viwò srɔ̃nyɔnuwo gbɔna wò wò srɔ̃wo gbɔna wò wɔƒe wɔ ge o. Wò hã wɔƒe tɔxɛ le asiwò nèwɔ wɔ ge. Ta wɔƒe ma yi koe wɔ ge nèle. Ne ewɔe vɔ eye wɔƒe yi wɔ ge nèle la, eyina ne ŋka? Nyɔnua ƒomeawo. Eyina ne nyɔnua ƒomeawo. Nenema kee viwò srɔ̃wo ƒe wɔƒe yi wɔ ge wogbɔna hã eyina ne ŋka? Nyɔnua srɔ̃wo e, e, ƒomeawo. Nenema wòle ema. Aha, nuyawoa, wobu, zi geɖea, egbea, eye wònye be, mee ɖe míeganyɔ ŋuwo ɖem oa? Elabe ɣeyiɣi aɖe gbɔna srɔ̃ɖeɖea bubu ge tsiɖitsiɖi. Alo? Mele eme? Ẽ, woa ne nya kpɔe mɔ dzi ko etɔ, nawɔe ko yi koe ma. Ii. Gake enye nane yi ke ava da gba ɖe nyɔnuwo dzi, elabe nyɔnua mete ɖevia kpɔ ge ko. Kokoko ke ɖevia zu nyɔnua ƒe agba yi ke medzɔ kpɔ o, me, me, me, mele enɔƒe o. Aha. Ye ta le srɔ̃gbegbe mea, míeƒo nu tso nu ma ŋu, le yi ke wòle be srɔ̃tɔwo woawɔ woƒe dɔdashiwoe be tukaɖa maganɔ anyi o, woakpɔ ɖeviwo dzi nenemae. Akpe. Akpe míaƒe nyaselawo game ade enye yɔ ge le zero five five zero zero one three four two three dzi, zero five five. Zero zero one three four two three tso nyitsɔ kea e, tɔgbi agbagba ɖe sia ɖe dze ŋ be nye kpli wo sia míase esrɔ̃ɖeɖe kple nu yiwo ehe na srɔ̃gbegbe vɛ ke egbea ko bubuwo kpe ɖe enu. Nenye be tso nyitsɔ ma ŋu va se ɖe egbea eɖe me mekɔ na woa, ke gamea de naɖo ŋku edzi be ne eyɔm koa nàdo ago maxɔ wo ɖe aƒea me hafi biabia yi le asiwòa nabia tɔgbi nado ago Maxɔ ɖe aƒea me nana mí wò ŋkɔ kple afii nèyɔyɔm tsoe ko biabia yi le asiwò ku ɖe esrɔ̃ɖeɖe, nu yiwo hena srɔ̃gbegbe vɛ kple nɔviawo katã nua, na abia ko ke ese eme kɔkɔ tso tɔgbui gbɔ.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 Nàna mí wò ŋkɔ kple afi yi nèyɔyɔm tsoe. Biabia yi le asiwòa, nàbia ku ɖe srɔ̃ɖeɖe alo nyɔnutabiabia Nu yiwo ehe na esrɔ̃ gbegbe vɛ kple nɔviawo katã nu koa ke ese eme kɔkɔ tso tɔgbui agbeve Ayrim evelia gbɔ 0550013423. Nɔvi gbãtɔ le afii wodzi le. Ago. Amen. Meɖe kuku nɔ yɔyɔm tso ata dzi. Okay. Ŋkɔnye nye Peter. Okay. Mele ku ebe mɔta ti sa ku me ku ɖe dia dia ke ma dia mo ke ma dia kpɔ. Mama dia be re menye be ne va fo fo me nyɔnu. Ye egbɔ fo fa yo nana li sila. Aro ajojo ge eme ba si na ba fe fe aga fo ni. Aku ya dia dia la si. akpe. Nenye be nèva ƒo ʋɔ le aƒe aɖewo mea, wode dzesii be ŋutsu ŋutsu geɖe alo ŋutsu aɖewoa, nenye be woƒo ʋɔ ko womegava biaa nyɔnua ta o. Yi ko wokplɔ nyɔnua da ɖe wo ɖokui gbɔ ko womegava biaa ta o. Woɖe srɔ̃ vɔe kekeŋ ma. Evɔ ʋɔƒoƒo menye srɔ̃ɖeɖe wònye o. Ahan. Ke nu yi aƒe aɖewo me wowɔnɛ nye be ne le nenemaa, Woƒoa ƒu eŋɔƒoƒo kple srɔ̃ɖeɖea katã ɖekae. Enɔna list ɖeka dzi. Ke le esrɔ̃ɖegbea koa, wo ŋɔƒoƒoa xɔ ge gbã hafi ate ɖe esrɔ̃ɖe nu yewo hã xɔxɔ ŋu. Nenema wònɔna ema. Gake ne edo ŋgɔ vae ƒo ŋɔ le ŋɔƒoƒoa me koa, wonao list be nu yewo nye tabianuwoe. Ko ya ƒoƒoƒo megale ŋu o, tabianuwo ko ƒe list xɔ ge nèle. Aha, nenema wòle ema. Ya. Ok, eme kɔ. Eh, Tobi, ke nenye be, eh, ok, mabia alea boŋu. Duration aɖe ɖoa nɔ ƒome aɖe yi ke nekɔ list ne ŋutsu aɖe sia? Ao. Ii, ii, ne ya koŋo, ela nye ƒe ɖeka o, ela nye ƒe eve o, ela nye dziŋu ɖeka o, ela nye dziŋu tɔ̃ o. Ne ya konuwo vɛ ko xɔ ge. Elabe wonya be nyɔnu gba ɖi ba gba o, nye me sa gbagba ɖe ame dzi o. Ne nye be ne xɔ Lisa ye me, me va ko nui o ko ye eh, dzɔgbevɔɛ tsɔ me ta de golo me no ko, nyɔnua me ga va li o kɔ, ke ekpo nya. Nene me wòle ma. Eyata ele be wòalɔ na tsɔ. ne xo li sa kɔ nava ya wo kɔŋu ma ko ke evo nene mo le ma. Ebi ke nenye be wo kɔ li sa ne ŋutsua le eʋɔ ƒoƒo vɔ megbe le li sa xɔxɔ mea, ẽ, wo ŋutɔ nya ebe me nyɔŋua da ge ɖia nu kpɔkpɔ ma va huhue no kɔa, wo le gute nuʋua ƒoƒo dzi ko efu va dze. Togbɔ be ŋutsua metrɔ egbɔ kɔ Listra me ŋutso ŋuwo kɔ vɛ o, gake efuvava ɖe le goea me ɖe, kɔsia bubu bu ɖo ga nɔna anyia? Kpao, neva ƒu ʋɔ hafi efuva kɔ, mega gbɔna fugbeƒe aɖeke o, elabe ena ƒomea nya be ne mia via bua, miva dzi le gbɔnye. nye ƒeƒoƒoa. Ne mia via bu le aƒemea, miva dzi le gbɔnye. Le susu ma ta, nenye be nyɔnua fo fua, ao, fugbeƒãɖeɖe nya aɖeke mele eŋu o. Ke ɖeko woakpɔ ŋutsua si ŋu wòava bia nyɔnua ta ko, evɔ. Nenemae. 0550013423 0550013423 tu twi nenye be biabia ɖe le asiwò ku ɖe topic ya tɔgbi daɖi esrɔ ɖeɖe ye nye ɖe broad topic afi nɔviawo le te ne biabia ɖe le asiwò ku ɖe nua ke atenu ayɔ mi le 0550013423 dzi 0550013423 ga asieke miniti blatɔ vɔ etɔ̃ ye nye yi ƒoƒom le afii, zero five five zero zero one three four two three. Nenye be yɔyɔ mevava mɔa, efia kpuie ko be míese eme. Tɔgbi manɔ gbɔ wu be mía ayi dzi. Akpe. E, zi geɖe nu yi dzɔna nye be ame aɖewo enua gɔme sese ɖea fu na wo ta ne edzɔ be e, e, wo lɔxo ku alo wo srɔ̃ ku. ye wodzi nyɔnuvi. Nyɔnuviawo ɖe srɔ̃. Ele be nunana, nu yi ke wokɔ tutu aɖatsi ne nyɔnua, ame aɖewo gblɔna be, vi fofowo gblɔna be yewoaxɔe. Menye vi fofowo tɔe o. Menye nyɔnuvi fofoawo tɔe o. Ke boŋ nyɔnuvi dada ƒomeawo tɔe. Nenem wòle ema.

Ee, ele be woana nànya. Gake Ke ne mía mía- tɔ- tɔ tɔ tɔ maɖo nya ŋu. Mede Ele ƒo be yɔ. woana nànya. Ne womena nènya oa, ke mafia be gbagbladza aɖe ku ɖe amia me. Ele be mi kple eh, nyɔ- srɔ̃wò ƒomeawo miawɔ ɖɔɖɔɖo ma alo mi kple srɔ̃wò miawɔ ɖɔɖɔɖo ma be tukaɖa yake ge ɖe mia dome hafi wònye teƒe ma tsi la tsi dzilawo gbɔ tsi la tsia Miawɔ ɖɔɖɔɖo ma, elabe ɖesiaɖe kple ɖesiaɖe eyi nènya bie ta ko ezu tɔwò. Nenemae ŋusiaŋu yi ke adzɔ ɖe edzi ale be wona nànya be nuyee dzɔ ɖe srɔ̃wòa dzi. Nenema wòle ema. Eye wò dɔdeasiwò nye be nàyɔ dɔe. zero five five zero zero one three four two three wezɔ. Tago. Amen. Meɖe ku megagbɔ. Meku be mabia tɔgbi be ɖe meva ƒo kɔkɔkɔ ma vɔ o, ye mebia be maxɔ sɔ ɖe gbã le wo be mayi mava. Gake emegbe megava trɔ yi ko be ele maxe fe mini wɔme etɔ̃ kple kasape ku tukpa ɖeka. Ɖe akpa ma hã ɖe ele eteƒe nenema? Akpe, megblɔe xoxo be asi bum etre medoa ŋu le asi bum o. Le teƒe aɖewoa ne eyia, wokɔ ge nɛ wofri. le teƒe aɖewoa ne yia efa xe ge ɖe ta ele abe menye e e nyɔnua nyɔnue aɖe ne la menye ye prepare Lisa o ƒometatɔ ee ƒome Lisa li afi wòva dzɔ ta ƒometatɔ ye prepare Lisa ta ele be naxe fe ɖe ta ta teƒe aɖewoa woxɔ 200 teƒe aɖewo xɔ 100 teƒe aɖewo xɔ 300 eh, teƒe aɖewo xɔ 50 Eye mele ɖeka o. Nenemae. Kple aha. Aha kpena ɖe eŋu. Ke xɔ lisa. Eye ŋutsu mexɔa li, meyina be axɔ lis o. Ne eyina lis xɔ ga, ele be nàkplɔ nyɔnua ɖe asi. Nyɔnu lɔ lisa kɔ ga de asi na, wòakɔ de asi na wò ŋutsua le dzilawo ƒe ŋkume. Ne mole ema. Wò ŋutsua metsotso ge kɔ be ye meyi lis xɔ ƒe. Ao. Ele be nàkplɔ nyɔnua ɖe asi ale be e, woaxo Lisa akɔ de asi ne nyɔnua, nyɔnua nakɔ ne wò ŋutsua le dzilawo ƒe ŋkume. Ke mafia be wotsa ba o, wode ose me. Nenemae. Ŋusẽ mele asiwò na wò ɖeka nàvae ƒoe. Ao, ŋusẽ mele asiwò ɖeka nàyi abe meva Lis xɔƒe. Ŋka Lis. Woanya wò. Wosɔ. Wonya wò ge nànya. O, Amen. mana gbe ŋdi wokpɔtɔ gbi.

Ɖee mele eŋu ɖee. Nui lie nye be le blema mea, lis, gbalẽnyanya me, medɔ gbogbo o. Ta lisi nya aɖeke meli o. Ɖeko egblɔ ge na wo be, Nava bie nyɔnua ta kple yi kple yi kple yi. Wogblɔ ge na wo kple ŋu. Eye ee, koa nèdzi ee, detsi ku gagbɛ aɖe ko, efo nu ɖeka eve kɔ ɖe eme koa, ee, a, a, avɔe le vevie. Neko taku ɖeka ase ga ɖe eto. Aha, Saho, yi mi yɔna be saho, saho me nɔ gobo mo la, takun wo sa nɛ ɖo, saho me nɔ gobo mo, takun wo sa nɛ ɖo, aha, nene me wo le ma. Ko gake yi xexea me ɣeyiɣiwo trɔtrɔm, ɣeyiɣiwo trɔtrɔm, ɣeyiɣiwo trɔtrɔm ma, ewɔe be gbalẽ nyanya va do. Eyi gbalẽ nyanya doa la, ewɔe be wo me ga nya gblɔ ge ɖe ŋu me nɛ o. Etsɔ etsɔ na va gblɔ be enya ma ye me si o. Elé agbalẽ dzi eye megblɔe do ŋgɔ xoxo be, e, alo megblɔe le kpɔlixɔa me be, e, lise ɖe sia ɖea, ƒome ɖe sia ɖe kple eƒe lise. Mele ɖeka o. Mele ɖeka o. Ame aɖewo tɔ pepa kakɛ dzi ko wonɔna. Ame aɖewo tɔ nɔ pepa blibo dzi. Ame aɖewo tɔ nɔna pepa woame eve dzi. Ame aɖewo tɔ nɔna pepa woame etɔ̃ dzi. Nenema wòle ma ɖeko le abe lé yike ne nyɔnua ta bia ye ɖo, woyi na nyɔnu ta bia ƒe. Ɖoɖo vovovowo li eku ɖe teƒe yike ne yina nyɔnua ta bia ge le. Teƒe aɖewoa, ɖe na, ɖe mia gbawo katã fɔ ge ɖe ta, eʋu hã na kplɔ mi hafi mia vae dɔ go age ɖe aƒea me. Teƒe aɖewoa, o, ne mie yi kɔ, ɖeko teƒe dzi ge ne mia lo nua kɔ ɖi.

Wò network ame dziwo de mo ta trɔ nyuie ne natrɔ ayɔ nɔvi aɖe le afii wezɔ wezɔ. Hello Father go. Amen. Eh, kum kwanyo dibali chu abo. David za ɖe ŋkua ŋu vie ame geɖewo le ka dzi me ɖe kuku. Kwanyo dibali chu abo. Mabia dibia be ne

Efugbeƒa ɖe ge wole. Fugbeƒa ɖe ɖe ali si nya ɖeke meli o. Ele be na va ɖe fugbeƒa. Wo wo kɔ sia bu ne srɔ nyɔnua, ŋtsua. Elabe ebu ƒomea, enuma nya tɔ woe. Yata wo be xa do fu nyɔnua ta ele be wo kɔ sia bu ne. Ye nye fugbeƒa ɖe ɖe. Gake fugbeƒa ɖe ɖe me nye srɔ ɖe ɖe onye. Le evia dzidzi vɔ megbea, ateŋua va va xɔ lis. Le via dzidzi vɔ megbea, ateŋua va xɔ lis. yi ke e, e, e, aku ɖe nyɔnua ta biabia ŋu. Nenem wòle ma. 0550013423055 0013423 wo ŋutɔ nya be gba holiday wonye gake tɔgbi dzagbagba egale mía gbɔ ŋdi ya ta emi me yi ge fun maxɔ nɔvi wɔme etɔ̃ aɖe koa ke mietu kaƒo gbɔ nɔvi aɖe le afi wezɔn Hello. Ah, madame. Ako. Nɔvi bubu le afi wezɔ. Abo. Amen. Mekɔ mɔ ma bia tɔgbi be ɖi. Eke be miakplɔ nyɔnu aɖe ye ne bia ta alo ne ɖe ne bia ne bia ta ye wòzu be miakpli mi dzi vi. Ɖe yeŋtɔ va da afɔ ɖi alo wòva wòva to gɔme asɔ gbegbe vava ɖi mɔ ɖe ɖe li be na naxɔ viwo le egbɔa? Ya akpe. Le nu yi ma dukplɔsa ƒe akpa ɖe yi ke nye Children's Act eƒo nu tso nu ma ŋu be ee ele be tsitsime aɖe nanɔ ɖevi mawo si hafi woaɖe wo le wo dada ŋuti. Ele be tsitsime aɖe nanɔ ɖevi mawo si. Eƒe nyi. Abe abe ƒe nyi, ɖevia naxɔ agli eƒe nyi hafi woaɖi le dada ŋu. Hafi wò ŋutsua nàte ŋu axɔ nenem ƒe via. Ɖevia mefe me nɔ ge ko nàxɔ. Ele be aklizɔxo ƒe nyi ko ke àte ŋu aɖi le dada ŋu. a a a me ɖoko ne tso ekɔ ave fi ɖevia wo ŋutɔ tɔwoe gake ne tso xaa ko va ko ɖevia alo va kplɔ ɖevia efi ta le be naxɔe le se gbɔ alo mi kpli miagblɔe gɔmesese nava metsitsiwo nanɔ teƒe woaɖe asi ɖevia ŋu na o nenye be nèto ɖe e, e, vidada gɔme Vidada ya gblɔe ko neva kplɔ ɖeviawo le egɔme hafi wòtsɔ gblea gbɔ efivi wokplɔ ge kple se. Manya gbe be ye ŋutɔ ye vi o. Ago le fun kɔni le David me. Ɔre kuma je ma bia ba. Nenye be nèva wò nɔƒi eye wokplɔe nɔ mɔ me ale nyɔnua va le gbɔ. Vɔ nyɔnua tso fi ku evia didi vɔ evia didi vɔ megba ta ɖa kpɔtɔa. Vɔ nye nya me mekɔkɔ mo. Ewɔ nɔ kin ye nyɔnua va le gbɔ o. Eye nyɔnua va le gbɔ. Ke vivia mi tso evia didi. Evia didi vɔ megba. Atso nyɔnua tso le gbɔ va le gbɔ gbɔ. Ke fifia yeva le dulɔwo gbɔ nenema. Menya be egblɔwo alo megblɔ akpɔ ɖoku ne fɔ kple ɖeka va kusi nema vɔ ɛ dada va ku alo fofo va ku wokpe ɖe na eto ŋu alo lɔ fo ŋua. Meɖe ku ɛ gbã obiabia va ma ɖe ve. Ne nyɔnua le evidzidzi vɔ megbe nyɔnua dzoa va le dzilawo gbɔa Ewò srɔ̃ɖela, ele be nàwɔ homework, nàyi dzilawo gbɔ. Nui tutu ʋe enu ade mia dome hafi wòdzo va le dzilawo gbɔ? Miagblɔe gɔmesese nava wòatrɔ va enɔƒe. Yi nye gbãtɔ. Tɔgbi hafi nàyi dzi me abia ɖee, Aƒemedede ne nyɔnua gɔmee nye neva nɔ gbɔwòa? Ele abe ebe yi da aƒeme nɛ, mebe yevae bia eta o. Eye yeda aƒeme nɛ. Evae ƒo ʋɔ. Evɔ nu gbɔ. Meɖe srɔ̃ o, le se gbɔ meɖe srɔ̃ o. Gakea ena dzilawo nya be wo via nebua nu dzi le ye gbɔ. Ahan. Ate ŋu anu gbɔ. Yi fi ma woate ŋu anɛ le ye ko gbɔna nyɔnua ta bia gea, wona ge. Ahan. Ta nenye be nane va tɔshi ɖe wo dome yi ke nyɔnua nadzo ayi dzilawo gbɔa, e, ele be wòakpɔ gbɔ be wowɔ ɖɔɖɔ ɖo. Ame aɖewo woɖea srɔ̃, wovae ɖea nyɔnua kura, vae bia nyɔnua ta, gake tukaɖa vana. Ne tukaɖa vaa, wozina kpi. Ne zi kpia ya wò ŋutɔ koe wòdo ku. Ele be nàyi ava wɔ ɖɔɖɔ ɖo yi ke hiã, nu yi ke adzɔ, edzɔ ɖe mia domea, woagblɔe le mia dome, ŋutifafa nava, nyɔnua naʋu ve gbɔwò. Ne le, nenye be wòdzo va le dzilawo gbɔ le tukaɖa ma ta ye dzilaa kua, eyina lɔ xoa ɖo to ɖi ge, ya ye no two ways, eyina ɖi ge tsã. Ne meɖia o, woadzi nya ɖe agblɔ nu. Yina ɖi ge. 0550013423 0550013423 Wezɔ. Hello, Ago.

kpɔwò ɖe ne meda ku nɔ kpɔma me. Mele ku edza gɔ. Nui le ŋue nye be, ee, wò dɔdeasie wònye be ne srɔ̃wòa gale dzi le wo gbɔ hã, ele be nàno tsaɖim ava no viwòwo kpɔ nàno srɔ̃wòa gbɔ dem. Nenemae nenye be wòdze dɔ, ènya nya ge be edze dɔ. Wometsia dɔ gbe nam o, ekudu ko wotsina ɖe ame. Ènya nya ge, ènya nya ge be edze dɔ. Ye wogblɔ ge na wo be, Nui, ɖe womahi wɔna ya ke ge ɖe mia dome yi ke dzilawo bui be ele be nàage ɖe yewo dzi yewoawɔ wò ɖɔɖɔɖo hafi mète ŋu wò dɔdeasi me o. Ye wòbe, Dzilawo zi kpe kpɔ o, gake ne kua ko wòyɔ ge, tɔwòe ko nu yiwo ke dze be nàwɔ ko wowɔ ge le míaƒe ʋe kɔ ŋu akpe. Zero five five zero zero one three four two three Weasel. Wezɔ. Ame dzo ɖa le wò radio gbɔ to kuku ɖeɖe me. Ok. Aba ɖe. Ee. Ŋutsu nyɔnu. Eke ba ado fɔ. Ado fɔ ma bia ta. Aka ɖe kuku si ba ado fɔ. Yo kpe ɖe na ma fɔ ma. Ayo kpe ɖe aba. Ita nyɔnu ɖe ba fɔ fɔ. Esubɔ mi o lana tse. Ata awo lɔ ko eto wa. Akpe. Me me me ɖe nyɔnu o. Ee. Me ɖe nyɔnu o. Afi fofo nyɔnua fofo ku. Ee. Ele be wava wo to ŋu. Ne me va wò to ŋue, ne ve nyɔnua ɖe ƒe a, ŋma enage afi a- a- woaxo to ŋue. Enage. Akpɔ ɖa. Elabe nyɔnua le gbɔ afi dzila ku. Nenema. Akpɔ. Akpɔ. 0550013423. Wezɔ. zero five five zero zero one three four two three ɛɛ gawo miniti wuiatɔ̃ tututu ko ke metu kaƒo gbɔ mena nènya wò ŋutɔ hã le nyanya me ne be egbea holiday wònye gakea tɔgbi dzi be nàsrɔ̃ nu kokoko ta adze agbagba agava yeaƒe la dzi le ŋutia me nɔvi aɖe le Hello. afii Idago. ame Eh, ɖevi Afrika. Te kuku le yɔm. Nya ɖevi ko me nye enyawo katã dodo ma nye nye dzidzɔ. Anye ŋkɔ nye Gameli. Eyɔ ti tsiam. Eh, abe nyɔnu ne kpi. Ye abe ne do anya nya ɖe gbɔ lɔ ni. Akɔfafi mi va eli, ye evi va be nya do mi. Ye mi edzi vi vɔ ale be mi va wu kɔkɔkɔ o, na ma nya o. Gake emegbe vɔ mi be mia wu ta biabia ne mia nɔ nɔe o, ye be ne mi vɔ bu kɔ sia bu na mi. Ale be nyɔnua me ga va tɔtɔ ɖe gbɔ o, ɖeviwo tsi gbɔ wo ɖe. Ne abe nyɔnua me ga va trɔ megbe ɖe le ke le be mia wu nya me. Eh, enya ma kura nui le ŋunye be eyi nyɔnua ne dzi vi ne nyɔnua wa edo e, e ƒoma kɔsia tso gbemagbe ke nyɔnua le gbɔ o efɔ bɔbɔ le agbotsi mɔ dzi nyɔnua zɔ bɔbɔ ne fɔ le agbotsi mɔ dzi kɔva da ɖokuiwo gbɔ e, e, enye sedzidada Enye sedzidada. Medze be wòanɔ nenema o. Ne mi kple nyɔnu aɖe miezɔ koa, ele be nàzɔ ɖe se kple ɖoɖoawo dzi. Ta ne mèzɔ ɖe se kple ɖoɖoawo dzi o eye dzɔgbevɔ̃e dzɔ nyɔnu ma va tro megbea, ezɔ agba no. Ɖiba, ɖiba agba ɖe xɔ ŋu no. Ezɔ agba no. Ee, enyɔnua ɖe ge le agba ŋu hafi atsɔe aɖi. Ni me wòle ma? Mekɔ. Nɔvi ame eve kura ke ezo egbe ma. Wezɔ. Ezɔ. Ere ko ga ba dia ba si. To ku le ga ne ma. Ne ga ba e u na de de de wa mo. Ya agi ta le aku me. Abe de ko mu ale ko. Ra pa ko ko ra ni ni te ne ko. menye gbalẽ ma fɔ o. Hafi ne la, wò be yewoaɖe gbalẽ be yeaɖe ko wòawo tso gbalẽ lɔbɔ ma ŋu. Akpɔ ɖe wò ɖi. Ènya be nya ala wò ema. Ne ɖe nyɔnua le ko gagbalẽ kɔ ge ne woe. Ne yi va ɖe nyɔnua le ebleme kɔ ŋua ŋu

Ta nenye be nèvae bie nyɔnua ta, nèvae bie nyɔnua ta le dzilawo gbɔ, ele anye ahatukpa ɖekae nèkɔ yi o, ele anye avɔ kpofa ko nèkɔ yi o, ele anye ɖe ble nuya ɖe kponɔ kpete me kɔ yi o, ne dzilawo nya xɔ ha no kɔa, eɖi. Eɖi. Ɣeyiɣi bubu aɖeke megaɖo ɖo ge wogale gba, wogagba le bubu kɔ ge na wò be nàva ɖe nyɔnu o. Eɖi. Sroo ne vae eƒo ʋɔ ye megbe wa etɔ kɔ gbalẽ nɔ o. Ne ʋɔ ko ne ƒoa ya me ɖe nyɔŋ o ɔ ko gbalẽ nɔ na va bie nyɔŋua ta. Gake ne yi vae bie nyɔŋua ta abe le megblɔe do ŋgɔ ne yi vae bie nyɔŋua ta le ɖoɖo tɔxe aɖe ŋu ye dzilawo nya xɔe no kɔ yata me gblɔ ne be ne eyia ne ahatukpa ve ne kɔ yi ƒomawo nya xɔe no kɔ eɖe nyɔŋ. Ee, menye agbado ge nèle gli dze hafi wòanye be èɖe nyɔnu o. Srɔ̃ɖeɖea, dzi me wòtsona. Ya. Aƒetɔ dzi nanewoe zɔ. Ema ma. Tɔgbime tɔ. Ame ɖe kuku medo medo ago na mi gbã. Wota mm, kpasi dodo me. Ɛɛ, mm. eh, meda kpe ne tɔgbi. Míaƒe eŋuwo ɖeɖe na me dzi ya. Eyo, esɔ nya vɛ le dua me ŋuti ya. Manya vi wolo. Eyo, mabia nya via ɖe tɔgbi. Tɔ kuku ɖe ɖe megbe. Menye be taflatsi, ne yi be holistia, Ƒomea kple srɔ̃wòa ke na be yeado gɔme wona wò agbalẽ la, míeva ko va gblɔe nyuie ko. Ko míetso nua wò ke mía ame evea míegblɔ wò sɔ ko míeye kɔkɔ yie. Ne tafla tsro le agbalẽa mea, ɖewo hĩ eye míekɔ yia mede o, gake nye kple wò míegblɔ wò sɔ ko míeklo vɛ ɖe mɔ axɔe na mía to kukuɖeɖe me. Akpe. Le go ma mea, menye mi kple srɔ̃wòe gblɔ ge wòasɔ o. Mi kple To wò kple lɔxowò ye gblɔ ge wòasɔ. Le teƒe aɖewoa, nyɔnu ate ŋu efɔ ye avɔ, ye ŋutɔ ƒe avɔ tatawo blana ɖe nu me akɔ kpe ɖe ƒomea ƒe aha kple fofoa ƒe aha kple dadaa ƒe, fofoa ƒe avɔ kple dadaa ƒe avɔ ŋuti. Eye ye ŋutɔ ƒe avɔ wòfɔ elabe enya be nu mawoa, ne eƒli hã, ye la koe, eye nèkɔ ge vena. Ta ne gɔmesesea li nenemaa, ye naneke megblẽ nu o. elabe wo me yina enua paper ya me wo alo wrapper ya me wo ble nua wo me yina fufu ga kpɔe ɖa be ɖe avɔ kawoe le nua me avɔ kae le nua a o ele babla ne godi fufu wo fɔ de me ha wo pasili eye wo ŋutɔ wo vɛ gbli ne wonya xo nuawo kɔ evɔ elabe ƒomea ƒe interest nye be nuka ƒomea ƒe aha fofoa ƒe avɔ, dadaa ƒe avɔ, ye nye ƒomea ƒe interest. Eŋua susɔewoa, ya nyɔnua tɔe. Afi yi wòdzɔna le, ne wova bia nyɔnua ta ko, nyɔnua nafɔ hawo ava akɔ ɖe eɖokui gbɔ. Mele de, mele nɔƒe o, me, medzɔ o. Ƒomea ƒe ahae akɔ ɖe eɖokui gbɔ be ye ta wova bia. Nonsense. Mele nɔƒe o. Ƒomea ƒe ahae. Ta nɛ be ƒomea ƒe ahae de e towo ƒe avɔe ke wònana wonana eli, lɔxo ƒe avɔe wonana eli. Susɔea mi kple nyɔnua ƒe nyae. Ee. Nenemae. Ate ŋu nyɔnua ate ŋu va wò sebla kple meyiwo ke na ŋua kpɔ ge be ne miekpɔe kɔ o eya nenemae. Ede. Woƒle gbogbotɔ nɛ va yi. Ede. Ko ko ameyiwo kpɔ ŋua wogbɔna gblɔ ge ne e e

Nu sia nu yi ke wòfia eme kɔ. Ɖemevi ma gabi nya aɖe ko gake ɖemevi ma ƒo koko ɖe tɔ dzi be, me, me, megado taflash ne ƒomeawo ƒe list aɖee. Ne wodidi ne mi vie na agba nanya tsɔ ne mi loo. Akpe. Akpe. Woate ŋu ana wò list Ƒomea ate ŋu ana wò list ava ate ŋu axo ƒomea ƒe list. Gake nàto gbɔ ava kpo towo kple lɔxowo kple srɔ̃wòa mia gblɔe gɔmesese nava. Nu yawo le vevie kɔ. Wokɔ ga. Ye ma megblɔ be maɖo wa wɔn to wo wo blana woƒe avɔwo ɖe nuwo me. Wo wrap na woƒe avɔwo ɖe e nua me elabe e le lista dzia wobe avɔkpofa wɔme ade, avɔkpofa wɔme wuieve eye ama ŋutɔ woble nuwo wonye wole babla ɖe mietu ga mietu ge o. Ta nenye avɔ vuvuwo bla ɖe eme hã, eye avɔ yeye ya nyɔŋɔtɔe ta nɛ be gɔmesesea li. Gɔmesesea le ame akpa etɔ̃ yawo si, esrɔ̃ɖela, esrɔ̃e ɖem wole, etoa, kple lɔ̃xoa. Gɔmesese ma le wo si wogblẽ gɔmesese va. Nusianui wokɔ yi ko woxɔ ge. Ne mede li, ne nui le Lisa dzi mede o hã, ede. Ee, elabe gɔmesese li. Gɔmesese li. Ta ame yiwo ke wògblɔ ge na be ne wova kpɔ nua hã, wotodo ge ɖe togbɔ na wo be miɔ mi ko. Enye e, e, nue. Dekɔnu wònye, mi miava kpɔe ko nue ko miava gblɔ. Ede. Kovɔtɔ hã enye gɔmesese nyuitɔ. Etso wò ŋutsua, le yi nètsɔ subɔ enuya to kple lɔxowo subɔ mee, le yi nètso bubu na woe. Ewɔ ge be woxɔ wò gã de eme abe vi ene. Akpe. Mexɔ nɔvi mamlɛtɔ ko ke metu kaƒo gbɔ 0550013423 0550013423. Revival Morning Drive ale be míele esrɔ̃ɖeɖe ƒe akpea dzi me. Nya na nènya be nenye be wokɔ topic aɖe ko ku ɖe eh, relationship alo srɔ̃ɖeɖe ŋua, nye nui dzɔna dzi nam ale gbegbe. Nɔvi mamlɛtɔ le afi wezɔ. Ah, akpa. Mara ku ni ya mala to gati de. La tara me mara ato. La bi tara ko me.

Nuya ke nèkɔ yi zi gbãtɔ, wonya xoe na wò kɔ ebie nyɔnua ta. Eye srũ megblɔ nu gagbe te ɖe edzi. Nenye be nèvae ƒo ʋɔ ya meɖe srɔ̃ o. Nèvae ne ʋɔ ƒo ŋuwòa, meɖe srɔ̃ o. Gake ne èbie nyɔnua ta, gɔmesese ali ye nèko ahatukpa ɖeka alo ahatukpa eve kple etaku kple avɔ ne wo ŋui makɔ ye gɔmesese le mi kple towoa kple lɔxowoa kple srɔ̃woa domi yewo nya da shi ɖe dzi kɔa wo xɔe ne ƒoma kɔ ezu srɔ̃ɖela ɣeyiɣi aɖeke me ga ɖo ga wo ga va be e na xɔlis o afi ɔkɔlis nɔ ke ma fia be me biɛ nyɔnua ta o. Yo ga yo list kɔ ge no. Nene mo le ma. Ta ne bie nyɔ ŋwa te ko. O me ga list o me upgrade wɔ ge ne list a kɔ no. Ne me nyɔ a de fure. Nyɔ no upgrade wɔ me ne list a ke mi wɔ ba yi renewal ke wɔ ba yi me ga jiji o. E ke mi gbɔ na wɔ ba yi ge. Nene ma. Ta ne nya bie nyɔ ŋwa ta ko. Aha yi ne kɔ yi o nya xwe no ba e e ta bia ŋwe o xwe he do gbe ra ko a e de srɔn. Nene mo le ma. Akpe, akpe, eh, esrɔ̃nya ya nane wònye. Ii, zi geɖea nu yi ke me kɔ ɖe ta koŋ nye toŋunana kple lɔxoŋunana. Edoa dzre le teƒe geɖe eye ame aɖewo gbena be yewomena ge o. Ne ebe nègbe be yemena ge oa, gbã, nu kae na nàgbe be yemena ge o? Nuka ŋu wòku ɖo? Nyɔnua mebu wo me o. Ee, ebe nyɔnua mee kpɔm ɖe naneke me o. Ne nyɔnua mekpɔm ɖe naneke me o, dadaa mekpɔm ɖe naneke me o. Alo fofoa mekpɔm ɖe naneke me o. Ne ebe wòle nenema be nyɔnua ƒe afɔɖeɖe meatsɔ dze eme oa, tɔwòe nye be nàzɔ ɖe dzilawo dzi mi kpli miagblɔe gɔmesese, mi kple wo miagblɔe gɔmesese nava. Ne gɔmesese nya va kɔa, nyɔnua hã agbe trɔ ge. Ɛhɛ. Yata mehiã be ne numɔwo dzɔ nabe a o, yaya nyɔnua me bua yo ta yemee na ŋuɔ na go. Ne mevɛ ne ŋuɔ e le blema me mevɛ ne okɔ srɔ̃ etsi avixɔ me. Etsi avixɔ me. Wo ŋtu bubu kɔ ge ne fifi lae. Etsi avixɔ me. Ele be nava ɖe srɔ̃ wɔ le avixɔ me. Ta ɖoɖo ma enye ɖatsi tutu na ame srɔ̃. Ye nye to ŋu nana kple lɔxo ŋu nana ma. Natutu aɖatsi ne srɔ̃ wa. Nenem wòle ma. Aha. Ta ele be míazɔ ɖe ɖoɖoawo dzi. Me yiwo ke e, e, wò nu ya. Le teƒe aɖewoa, ne nyɔnua ɖe ŋutsu gbãtɔ, edzi vi woame eve nɛ. Wòdzo va yi ɖe evelia, wòdzi vi woame etɔ̃ nɛ. Wòdzo va yi ɖe nyɔnu, ŋutsua e, enelia, edzi vi woame eve nɛ. Ee, le teƒe aɖewo ame yiwo ke gɔmesese le wo sia, wova nana ŋɔ nenema. Wo katã wova nanɛ. Elabe evi le wo dome ta wova nana ŋɔa. Aha, me, me, megblẽe o. Ke wɔme yi ke taflatse, taflatse zigbɔzi adre e, nètso tagbɔsese kple manɔnyi, nètso manɔnyi kɔ wò akpasesẽe Be meva yina naxɔ yeawo ŋutɔ wò kesi. Elabe ne le nenema ko edo ŋukpe viawo wò dzinuwo hã edo ŋukpe wo. Ye edo ŋukpe wo. Ye ke mafia be wò dada ɖeviawo wò dada wo me ɖi ɖe ɖoɖo ŋu o. Wo me ɖi ɖe ɖoɖo ŋu o. Nu yike wòle be mía de dzesi ne be nenye be ŋutsua ɖe nyɔnu woame eve. ye wòbia ɖeka ta, mebia ɖeka ta o. Enye eyawo ta wòbia ƒe viwoa? Wonɔ du ma dum ne eye wo ta mebia o. Gbanaviwo. Miawo ya tso, ɖe miekpɔ, ɖe miekpɔ be mia fofoe nyea? Mia ahiãmeviwo mienye, gɔtameviwo. Aha, gbanaviwo mienye. Aha. Le susu ma ta kokokoa, ehiã be woabia nyɔnua ta. Eye ne wobie nyɔnua ta koa, le ɖoɖo ma nu koa, ele be ne eku va, ele be woatutu aɖatsi akpe. Nenye be e, e, Yesu meva zi evelia o, ke afi ɖe agbea, miagado go. Mi akpe dam na tɔgbui agbe ve ayoim evelia, ame yi ɖo ɖokui anyi be kokokoa ya nɔ nufiafia dzi e kple susu be Ghana na yi ŋgɔ, Ketunot na yi ŋgɔ, Tadjebu na yi ŋgɔ. Eyi me mie sem koa, Mawu nekpe ɖe mía ŋu be míanɔ srɔ̃m atsɔ wo katã ade dɔwɔna me. Le eya vɔ megbea, eŋutɔ nya Holiday Edition, eya ta hagbe nyuiwo aɖo gbɔwò tso fifia va se ɖe ga wuieve. Ne mègasẽ ŋkɔ nyɔ oa, ã, ke zu egbee ma. Victor Electronics le ɖekawɔwɔ me kple Nasco Electronics, TCL Media, Samsung, Broom kple Electronics adzɔdoƒe gã bubuwo le dzidzɔkpɔkpɔ sɔŋ he va aƒewò me kple adzɔnu nyuiwo, yewoƒe asiwo le bɔbɔe yi ava kple nu.